Ħafna minna igergru dwar it-traffiku, u ngergru sewwa anke għax it-traffiku huwa problema. Imma fl-istess ħin x'qed nagħmlu aħna biex intaffu daqsxejn minnha dil-problema? Hawn min juża l-lanċa bejn il-Bormla u l-Belt, illi qed tkun mimlija sew illi dak huwa esperiment irnexxut u grazzi lilkom għax qed tnaqqsu t-traffiku. Il-Gvern offra li t-tfal tagħna għall-iskejjel noħduhom b'xejn, fuq vann, imma xorta hawn min rasu iebsa jrid iwassalhom hu, t-tfal ma jmurx Jien naf bħara u ngħid xejn. Ir-roti.
Aw min imur xogħol bir-rota jew juża r-rota bħala mezz ta' trasport. Lejn sem, eh? Aw il-lejn sem vojta ħafna drabi. Ngħidlek rari biex tara rota jew skuter fihom. Allura aħna bħala shooter ħanamlu dil-biċċa xogħol. Jekk tafu lil xi ħadd illi bħalissa qiegħed imur ix-xogħol juża r-rota jew anka scooter tajjeb, ibatonna fuq dal-email address Ħalli aħna nippremjawh, għandna rigal għalih. Bħalma ħaqna nippremjaw lil Fabrizio Faniello!
X'għamel? L-diska tiegħu I'm in Love eh. qiegħda famuża fil-Vjetnam dik opra. Le, ta' mhux opra pop tiġi għax naf li mi għamil.

Skużawni, hello. Jina Marija Ħalla stifta kruni, erġajt edha ma'kom, immisjajtuni, mux ovvja. Illum se nkunu qed nagħtu l-opra tal-ġimma lil kantant ovvja mhux bravu daqsi u fil-verità qasbis jaf kantan fatti kellu jmur barra minn Malta biex id-diska tiegħu forsi tiġi apprezzata xejdu hija barrani hi must be good għalhekk biss. X'tgħidulux imma ħa mmorru niltaqgħu miegħu? Ejjew. Mela illum qegħdin hawn għax ħa ntuh l-opra tal-ġimgħa tal-li kif forsi tafu għalkemm Fabrizio ma tantx japprezzaw ħaw Malta, sab x'imkien fejn japprezzaw il-Vjetnam. Wow, għadhom kif immiksjaw dak id-diska I'm in love, mhux veru? Eżatt, immiksjaw l-diska I'm in love, qed indaq ħafna radio stations kif ukoll fil-klabs, ġifieri tajjeb. Ekku! Eh, għall-inqas il-Vjetnam. Iva. Qed tindaq.
Ekku. Għall-inqas.
Oh.
Tajjeb, tajjeb ħafna. Mela trid inkantaw din l-opra x'taħseb, eh? Miski ħaj jipprova. Ma jilaħħax miegħi tamma. Jipprova. Ok, fuq la donna mobile taffa. Fuq la donna mobile.
Taffa, ok.
Ħana raw flima tonalità ta' Mela.

Kemm iħobbuk. Ija fl-aħħar tgħallem ikanta.
kemmu ħelu da Fabrizio Faniello u kemmu importanti illi aħna bħala xandara wastu l-aħbarijiet ta' dawn il-Maltin li jagħmluha barra. Ħażin u jekk jagħmluha barra, għala jien għalmenu fil-fixku.
Xetta, għanda ma. ċajta, jgħad.
Tajjin, ta' kien fixku, mur armiħ, la messu ma ċertu affarijiet. Mur, mur, bżax ma jitfaw fil-BCRS, nħu ġaġa l-uru. Eh, bilħaq, grazzi.
Hmm. Tal-li tajtni dal-spunt, ħammorru daqxej, induru, ħdejn waħda minn dawn il-magni tal-BCRS u naraw in-nies x'jaħsbu dwaru wara li jilhom ftit fis-soċjetà.
Jien għalija dejjem sibta tajba Issa meta kombinazzjoni ma nsibhiex, niftaħ l-ilbieba u nċaqlaqhom u terġa' taħdem. Ma nafx jekk hux supposta, ħadd ma jagħmel ara. U nċaqlaq, l-oħrajn għad wieħed. Weħel wieħed tara hi. Mhux tal-idrata tal-li ssewwi hi saret kemm int queen. Jien għalija ifhimni.
Ħa nitħaddet id-dritt. Għandek l-intrigu li trid tiġi toqgħod battalhom, mhux? Kemm toqgħodlok hekk?
Tiġi darba f'ġimgħa, darba f'xahar, kif taħdem għandek? Jiena ma għandix ġimgħat jew ġranet, skont kemm jintlgħu il-boroż. Taf it-tricks kollha inti. Eħe, eħe, għax niġi spiss għalhekk. Grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni siewja. Ħaġa żgħira. F'idejk. Kompli, kompli. Ġib, ġib. Tlaqna. Ħantik. Wieħed bħalet tgħid int. Għax li tikollok dan, eh? eh Il-barcode.
Eh. Reġa' ġej. Ġifieri anka naqa' torta n-nies idumu. U naqa' paċoċċi. U b'dawk il-kummenti nistgħu nagħlqu x-shooter tal-lum. Għala mdix li xkun int? Għala.
Għax u kif ħadad dilek rasek mill-magri tal-BCRS, ċaw.
Internet dan u sandotkom, għammura xajjeni.